rĩu maya maica namo macoka mahana mata mekũritũha ũũ rĩ akinya handũ ũgakora andũ arĩa mũracemania na othe no gũtheka no gũtheka othe nĩ akenu ũkarigwo ũkarigwo kaerĩ ũyũ wĩna thĩna Ka- ka- kana nĩ iromo ciao nguhĩ Mũndũ ũkĩna iro moguĩ nĩ agĩikare ũguo akĩona rĩu tarĩ o gwĩtheka na hĩndĩ ĩyo marĩa makĩrĩ ngoro nĩmo nĩmo makĩrĩ maingĩ. Rĩu ngwĩciria ngwĩciria harĩa maũndũ makinyĩte rĩu ĩ na anga rĩu anga ngomba kwĩta kamũcemanio tondũ ndirĩga kwĩta kamũcemanio. Ĩ ona- Ona karĩ rũciũ ndũreke tondũ ona bara ĩno ndĩrĩ busy ndĩĩtĩre o haha karĩ rũciũ. Tondũ ngĩrĩ haha na na nĩ niĩ secretary wa maica makwa rĩ reke ndĩtĩre o haha tondũ hĩ rĩu ona mbeca ndĩrakĩrigwo kaĩ mbeca nĩ nĩ- nĩ niĩ ngĩhũthagĩra mbeca ũru kana nĩ nako Ĩĩ. Rĩ- tondũ ona Ona- o- ona ibuku rĩakwa rĩa wĩra to ndigĩtigaga rĩ reke ndũreke ndũreke gũtirĩ gũtikĩrĩ mũcemanio ũtiagaga kanyamũ ga gũgĩkunda Ii, rĩu ii, ii. maũndũ makĩingĩha nginya mũndũ agakĩrigwo nĩ atĩa tondũ Hmm? Hmm. Kana- kana okorwo nĩ ikeno ngĩrĩ nacio ngĩnyihanyihie njeherie mbanjeti-inĩ tondũ rĩrĩ eh? Eh, ĩĩ, gũtingĩikara ũguo ndikĩnyuaga mũno no eh, mimi sio, sio, sio mnyui lakini nikinywa sinywi sana no rĩu kĩrĩa yo no nginya tũngĩkati mbanjeti ĩyo okorwo nĩ ikombe icio inya ngĩeherie i- i- inya ngĩtigie ta igĩrĩ Hmm? kana, kana, kana,

na mbeca nĩ twakĩehera ĩ reke rĩu nakuo rĩu kĩrĩa agenda yake ĩ nayo nĩ agenda yake ĩ nayo ĩrĩa ingĩenda kũrora nĩ gwĩthamba gwĩthamba ndatigĩrĩire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndarĩ na kamũcemanio atĩ ndĩthambaga o Sunday o Sunday no rĩu nĩ ũndũ wa ũrĩa gũgĩikarĩte nginya ndĩrona nĩ ndĩrarũgĩrĩria ũgakora ndĩrethamba thutha wa Sunday ya kerĩ

Hmm? Mutumia ndikĩrĩ kunyeto ndigakĩhũra. Hmm? Matukaba ngĩhũre, either rĩu nĩ either ngĩhũre kana ngĩmũcokie tondũ rĩu rĩ. Eh? Ĩĩ, ati tuti- ndingĩikara ũguo. Kwambia rũciũ, kwambia rũciũ to ngiuge ona ngĩhũrage kĩrĩa, to ngĩhũrage merĩ kana kana ĩ ĩ ngĩhũra nyingĩ maingĩ ndahota kũhĩnja ngue. ĩ reke ĩ, to to ngiuge ngahũraga rĩmwe Hmm? ngahũraga rĩmwe Hmm? ngĩhũraga rĩmwe rĩmwe rĩmwe rĩgũgĩ ni sustainer Hmm? rĩu ningĩ ndingĩikara ũguo ajenda ĩyo ĩngĩ nĩ nĩ ũb ũb ndarora niĩ ndirona ta ndĩna maũndũ mangĩ no anga rĩu marĩa ma- mangĩyumĩria kana marĩa ingĩigĩrĩra ndĩ rũgendo-inĩ no hau no hau no no no no hau hapunyetwo we ndingĩongerera ona okorwo nĩ merĩ kana matatũ aca we anga kaba rĩmwe ikangwĩkararia ĩ rĩu ningĩ ndĩrĩtaka mũcemanio haha njũke kũ- kũ- kwĩikaikĩria kanua Hmm? nĩ ũkwenda njuge ona punyeto icio hatirĩ either ona ona ona punyeto icio ndikũ ona ona ndigũcihũra ona ndigũcihũra Ngũ- ngũikara ũguo kũrĩ ngũikara ũguo kũrĩ